Хаклӑ друзьям, каркашӑн палӑк умне пуҫтарӑнма ыйтатӑп иртсемӗр хамӑрӑн асӑну митингне ерипен пуҫлатпӑр. Палӑк умне тархасшӑн Виталий Григорьевич Родионов. Родионов Виталий Григорьевич. Пал кунне ертсемӗр кунталла, тархасшӑн. Чи малтанах сире пурсӑра та ҫакӑнта килнӗшӗн тав тӑватӑп. Чунтан чӗререн. Тин ҫеҫ Маяковский ячӗллӗ библиотекӑра ҫак тӗлӗнмелле аудио кӗнекен альбомӑн презентацийӗ пулчӗ. Кунта Нарспи поэмӑна ҫӗршывӗпех паллӑ актер Иван Яковлевич Яковлевӑн мӑнукӗн мӑнукӗ пулать Михаил Ефремов пулать вырӑсла. Тӗлӗнмелле чаплӑ кӗнеке, тӗлӗнмелле чаплӑ альбом. Пӗтӗмпех пӗр кунта пулса иртет. Иван Яковлевич Яковлевпа асӑнатпӑр эпир паян. Вӑл ӗнер вилнӗ. Ҫавӑн пекех Иван Яковлевич Яковлев мӑнукӗ мӑнукӗ вулакан кӗнекен презентацине те паянах эпир ирттертӗмӗр. Тепӗр хутав сире курсара та паян ҫакӑнта пуҫтарӑннӑшӑн. Ытла та аслӑ вӑл Иван Яковлевич Яковлев. Ҫавӑнпа та вӑл ҫуралнӑ куна та эпир кунта пуҫтарӑнатпӑр. Вӑл ҫуралнӑ кунта, вӑл вилнӗ кунта эпир кунта пуҫтарӑнатпӑр. Пулнӑччӗ вӑхӑт тахҫан мана ҫамрӑк чӑваш ачине ҫак палӑк патӗнче митинг йӗркеленӗшӗн пуҫлӑхсем патне чӗнсе илсе черкке пани пулнӑччӗ. Эсир ӑна халь ӗненместӗр те пул. Вӑл пулнӑ пинте тӑхӑрҫӗр сакӑр вун иккӗмӗш ҫулта, вӑл пулнӑ пинте тӑхӑрҫӗр сакӑр вун виҫҫӗмӗш ҫулта. Ҫапах та, ҫапах та эпир яланах кунта килетпӗр, яланах кунта пуҫтарӑнатпӑр. Тӗрлӗрен калаҫакансем пур чӑвашсем хушшинче Яковлев пирки. Ӑна айӑплакансем те пур. Э, чӑн чӑвашлӑха пӗтертерчӗ пире э, Христос тӗнне ӗненмелле турӗ тесе. Анчах та ӑслӑ тӑнлӑ чӑвашсем пурте ӑнланаҫҫӗ. Яковлев пулман пулсассӑн паянхи чӑваш халӑхӗ пачах урӑхла пулатчӗ. Тен, Андриян Николаев та космоса вӗҫейместчӗ. Тен, Нарспи поэма та ҫырӑнмастчӗ. Урӑхла пулатчӗ. Чӑваш халӑхӗ Яковлев пулмасассӑн. Юрий Михайлович Артемьев эпир паян унпа пӗрле пултӑмӑр. Яковлев пирки сӑмах хускалсассӑн тепӗр хут хӑйӗн сӑмахне ҫапла каларӗ. Вӑл филологи наукисен докторӗ, профессор. Маншӑн Иван Яковлевич Яковлев Турӑ пулнӑ, халӗ те Турӑ терӗ. Эпӗ те ҫакӑн пекех шутлатӑп. Ирӗк парсамӑр мана ҫак асӑну митингне ку ҫуралнӑ кун ячӗпе ирттерекен митинг мар, ку асӑну митингӗ уҫмашкӑн Чи малтанах эпӗ официаллӑ ҫынна сӑмах парасшӑн. Министр паян пирӗн Хусанта, Патшалӑх Канашӗн председателӗ те Попов э, Хусанта, ҫапах та культура министерствинчен пирӗн пата килчӗ э, власть представителӗ пек Инна Ильинична Ильина. Тархасшӑн кӗтсе илер. Вӑл ҫав тери ӑслӑ, пултаруллӑ чӑваш хӗрарӑмӗ.
хаклӑ ентешсем. Паян эпир чӑваш халӑхне ҫутта кӑлараканӗ Иван Яковлевич Яковлева аса илме пухӑнтӑмӑр. Ҫакӑ йӑла питӗ пысӑк чыслӑ тесе шутлатӑп эпӗ, мӗншӗн тесен Чӑваш патриархӗ яланах пирӗн чӗрере. Шел пулин те, халӑхӑн ӑс-тӑвӑмӗ питӗ суйлавлӑ. Пӗтӗм ятлӑ, сумлӑ ҫынсем унта кӗрсе юлаймаҫҫӗ. Ҫапах та кашни халӑхӑн Яланах астуса тӑракан ҫыннисем пур. Вӗсен хушшинче, чӑнах та, пирӗн патриарх Иван Яковлевич Яковлев. Атӑл тӑрӑхӗнче пурӑнакан халӑхсемшӗн, уйрӑмах чӑвашсемшӗн, унӑн ӗҫӗсем питӗ пархатарлӑ, питӗ сумлӑ. Ҫавӑнпа та паянхи кун та пирӗн Чӑваш Республикинче пӗтӗм учрежденисем, уйрӑмах республикӑри культура учрежденийӗсем унӑн ӗҫӗсене, унӑн халалӗсене астуса хӑйӗн ӗҫӗсене малалла тӑсса пыраҫҫӗ. Хаклӑ тӑвансем, юлташсем, эпӗ шутлатӑп, ҫакӑн пек ӗҫсем малалла та пулса пулччӑр, пултӑр яланах пирӗн асӑмра Иван Яковлевич Яковлев Татӑвуҫ.
Татӑвуҫ Мотор. Пирӗн йышра тӗлӗнмелле чӑваш ҫынни тӑрать. Малтан пӗчӗк кӑна аса илӳ. Сакӑр вун улттӑмӗш, сакӑр вун ҫиччӗмӗш ҫулсенче Мускавра вӗрентӗм, ГИТИСра. Театрӑн аслӑ курсӗсенче ҫуркунне ҫитрӗ, апрель вӗҫленсе пырать. Эпӗ илтрӗм, Мускав чӑвашӗсем Ваганьков масарӗнче Иван Яковлевич Яковлевӑн вилтӑпри ҫинче йӑлана кӗнӗ тӑрӑх пуҫтарӑнаҫҫӗ тенине. Ирех кайрӑм эп унта. Чӑнах та пуҫтарӑнчӗҫ, пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн пуҫтарӑнчӗҫ чӑвашсем. унта профессорсем те, унта инженерсем те, унта полковниксем те, унта Май, Майков, Майков э, генерал лейтенанта пулчӗ, пӗтӗмпех ҫакна йӗркелекенни пулчӗ, Виссарион Пряников, Тархасӑн, Виссарион Пряников профессор, нумай вӑхӑт хушши вӑл Мускавра пулчӗ, Мускав чӑвашӗсен пӗрлӗхне ертсе пычӗ. Вӑл хӑй тӑвай чӑвашӗ, ҫапах та чӗри Чӑваш Ен питӗ-питӗ чӗннипе Шупашкарах куҫса килчӗ Чӑваш Ене. Хыттӑн алӑ ҫупатпӑр. Виссарион Пряников профессор.
Чӑнах та, пинте тӑхӑрҫӑр сакӑрӑн тӑхӑрмӗш ҫулта эпир официально уже общество йӗркелерӗмӗр. Мускаври чӑвашсен культура общества тесе йӗркелерӗмӗр. Унччен эпир землячество тесе каланӑ та пӗрмаях ҫӳренӗ Иван Яковлевич Яковлев тӑпри ҫине. Чӑнах та пирӗн паллӑ просветитель Иван Яковлевич Яковлев Мускавра выртать, Ваганьков масарӗ ҫинче. Пирӗн ҫав обществӑна йӗркелесен эпир нумай пысӑк ӗҫ турӑмӑр Мускавра. Чӑваш хорӗ уҫрӑмӑр, Чӑваш библиотеки йӗркелерӗмӗр. Вырсарни кун шкулӗ уҫрӑмӑр чӑваша йӗсем валли. Халь те вӑл мана кунта чӗнсе илчӗҫ Чӑваш патшалӑх университетне. Эп хаваспах тӑван республикӑна таврӑнтӑм. Манӑн Иван Яковлевич Яковлев парса хӑварнӑ. Вӑл ҫам пек каланӑ, чӑвашсем эсир вӗренсе тухнӑ ҫынсем пулсан хӑвӑр халӑха ҫутта кӑларма тӑрӑшӑр тесе. Чӑнах та ҫӗнӗ факультет йӗркелесе, ҫӗнӗ специальноҫсем йӗркелесе чӑваш ачисене уже пирӗн кафедра пин Пин чӑваш ачисене инженер, радиотехника енӗпе ӗҫлекен инженерсем вӗрентсе кӑлартӑмӑр. Иван Яковлевич Яковлев, ман, мана вӑл атте каласа паратчӗ. Мӗнле ӑна Йывӑрлӑх пулнине, мӗнле вӑл ҫуралса ӳснине, тӑлӑх ача пӗрмаях вӑл виҫӗ кунтах амӑшсӑр юлнӑ. Вӑл ӑна илнӗ кӳршсем. Ун пуҫне шкула пит ҫӳремен чӑвашсем. Чӑваш ачисем ӗҫлемелле пулнӑ килте. Ку тӑлӑх ачана шкула панӑ. Вӑл телей чӑваш халӑхӗшӗн мӗнле телей пулнӑ. Вӑл питӗ лайӑх вӗреннӗ, вӗренсе тухса земле мер ӗҫне туса пурӑннӑ. Пӑртак укҫа пуҫӑннӑ пуҫтарнӑ та воин укҫипе пӗрремӗш чӑваш шкулне.

Илья Николаевич ҫав шкула тытса пынӑ. Ҫитмӗл вӑрӑмӗш ҫулта, пинте заградер ҫитмӗл вӑрӑмӗш ҫулта ҫав шкула вара официальный статус панӑ. Ну, сидеть пуль. Да. Да, этот, тем же укӑлапа пулать Иван Яковлевич пирки. Вӑл пирӗншӗн чӑнах та тӗрӗс каларӗҫ. Питӗ пирӗн халӑхшӑн вӑл турӑ. Тӗрӗсех, тӗрӗсех. Вырӑссем Ломоносовран тӗлӗнеҫҫӗ. Вот мӗнле ҫавӑн пек таҫта пулӑсем тытакан тӑрӑхра ҫуралса ӳснӗ ача, вырӑс ачи академик пулса тӑма пултарнинчен тӗлӗнеҫҫӗ. Эпир тӗлӗнетпӗр Яковлев тӑлӑх ача, сӗм тӑлӑх, хӑр тӑлӑх ача халӑхӑн ӗмӗр ертӳҫи пулса тӑма пултарнинчен тӗлӗнетпӗр. Халӗ сӑмах илет чӑваш халӑх поэчӗ, патшалӑх премийӗн лауреачӗ, Тутарстан чӑвашӗ Порфирий Васильевич Афанасьев. Кӗтсе илер. Юлдашсем, пирӗн чаплӑ мухтавлӑ Иван Яковлевич Яковлев Тутарстан Республикинчи Тутарстан Республикинчи Халитеччӗ районӗнчи Тӳшкӗ район Кӑннакӑшкинче ҫуралса ӳснӗ питӗ чаплӑ ял ку. Унта тухнӑ аслӑ ҫынсем чӑвашсен культурине, литературине, театрне ертсе пыракан аслӑ ҫынсем тухнӑ. Кунтах Максим Кошкинский, Еохим Степанович пирӗн чӑваш театрне никӗслекенсенчен пӗри. Кунта Чӑваш Ен тӑваттӑмӗш халӑх поэчӗ, тӑваттӑмӗш. Чи малтанхи Шелепи пулнӑ, иккӗмӗшӗ Хусанкай пулнӑ, виҫҫӗмӗшӗ Уксай пулнӑ, тӑваттӑмӗшӗ Александр Алга. Ҫак ялта ҫуралнӑ. Вӑта Сандр Тимбай, Анна Казакова юрӑҫ, питӗ чаплӑ юрӑҫ пулнӑ пирӗн музыка театрӗнче ӗҫленӗ. Тата ытти, ытти, ытти нумай мухтавлӑ ҫынсем. Вот пӗр ял Игнатий Иванов пирӗн чӑваш алфавитне якобрифа пӗрле тунӑскер, вӑл та ҫак ялтанах. Ҫавӑнпа

Халӗ вун пиллӗк чикӗрӳ сӗлтер хальтӑххӑр пулмалла кӑҫал. Мӗнле ҫук юлташсем? Вот ҫак пек ҫавӑнпа чикленсе пырать. Эп ҫавӑнпа Яков Кирки ҫакӑн сывӑ. Сергече кӑнна пушкинче шухӑша сайни. Чӑваш ялӗ тытса пынӑ. Эй, аслӑ ҫыннӑмӑр, вӗрентекенӗмӗр, эпир Сан-Пилӳпе ҫӗкленнисем, епле Сана хисеп туса ҫитерӗпӗр, епле тупайӑпӑр ыр сӑмахсем. Чӑваш шӗкӗтӗлне Турри хӑй янӑ-тӑр, Сана ӑспуслӑ паттӑр ывӑла ан тив вӑл тенӗ пуль, хӗвел пек ялкӑштӑр, хӑй халӑхне шав туртӑр ҫутталла. Тавах вӗрентекен. Сана ҫав ҫутӑшӑн килсех тӑран ҫӗнӗрусем валли алфавита кӗртсе артма май тупнӑшӑн ытла тӑван тӑватӑ саспалли. Асрах чӑваш чӗлхи, тӑван сӑмахӑмӑр, тӗнчипелех янӑранӑ ыр самант, ҫӳлтӳперен калаҫрӗ Андрей ханӑмӑр амӑшӗпе пупперӗ космонавт. Тавах вӗрентекен, пире ыр суннӑшӑн, татуллӑ, килӗшӳллӗ пурӑнма, вӗрен тӗлнес, хусамӑр сӳрӗк пулнӑшӑн чӗлхемӗр ан пултартӑр ҫухалма. Тавах вӗрентекенӗмӗр, ырсыннӑмӑр. Эй, пурӑн ан хавша, Нагушки, эс хавшасан ыран эпир мӗн курӑпӑр? Камбарь ывӑл Яковлев
Натур, пире лайӑх сывӑ, Василий Васильевич, натур. Тусем, паян пирӗн халӑхшӑн тата тепӗр паллӑ кун. Ӗненетӗр-и, ӗненместӗр-и, шӑпах ҫирӗм пилӗк ҫул каялла, паянхи кун, эпир виҫӗ чӑваш ҫамрӑкӗ, Василий Дворников, Семен Пети, Петр Семенов тата эпӗ, тӑван чӗлхемӗршӗн, чӑваш чӗлхине, патшалӑх чӗлхин статусне паччӑр тесе правительство ҫурчӗ умӗнче выҫӑ тытма пуҫларӑмӑр. Вӑл пӗрремӗш хут пирӗн республикӑра ҫакӑн пек ирттернӗ политика акцийӗ пулчӗ. Ним лайӑххи те ҫук правительство ҫурчӗ умӗнче выҫӑ ларнинче. Эп сире татса калатӑп, икӗ каҫ унта эпир ирттертӗмӗр. Ҫапах та, ҫапах та чӑваш чӗлхи не ун чухнехи парламент патшалӑх чӗлхин статусне пачӗ. Ҫавӑнпа та Ку вӑл пирӗн халӑхшӑн питӗ пысӑк ҫӗнтерӳ пулчӗ. Эпир питӗ ырӑ халӑх, эпир усал мар, эпир никама та усал сунмастпӑр, анчах та хамра та кӳрентерме парас марччӗ. Кирек, хал, кирек хӑш халӑхшӑн та тӗп пуянлӑх вӑл чӗлхе. Ку ман шутпа пуриншӗн те паллӑ. Халип сӑмах парасшӑн Михаил Николаевич Краснова. Вӑл Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Нумай ҫул хушши культура министерствинче ӗҫлерӗ. Министрӑн заместителӗ пулса, пай пуҫлӑхӗ пулса. Мӗн чухлӗ ҫул ҫӳрев йӗркелерӗ вӑл, мӗн чухлӗ делегацине илсе кайрӗ вӑл Тутарстана, Пушкӑртстана. Ҫав шутра, паллах, Кӑнна-Кускине те. Эп хам куҫпа курнӑ Михаил Николаевич Красова Иван Яковлевӑн тӑван ялӗнче, Кӑнна-Кускинче. Ҫав тери хисеплеҫҫӗ. Тархас, Михаил Николаевич, сана сӑмах.
Татӑвӑш, ӑшӑ спортсменсем. Как вы, тӑвансем, тӗпчевҫӗсем каланӑ тӑрӑх, енчен те халӑх хӑйӗн историне пӗлет пулсан, енчен те вӑл хӑйӗн паллӑ хӗрӗсене, ывӑлӗсене асӑнса, юратса тӗрлӗ-тӗрлӗ ӗҫсем тӑвать пулсан, ҫав халӑхӑн пуласлӑхӗ пулатех. Калас пулать, юлашки вӑхӑтра чӑннипе те ҫак енӗпе чылайӑшсем пулса пыраҫҫӗ. Ак калӑпӑр, Ҫеҫӗл Мишши панче, калӑпӑр, космонавт панче, вӑл ҫуралнӑкунне те, пӳрне урӑлшаканнӑкунне те паллӑ тӑвасси ылалана кӗрсе карӗ. Вӑл питӗ лайӑх япала. Паян вара Чӑваш наци конгресӗн делегацийӗ тата пӗрлех культура министрӗн делегацийӗ пӗрле карӗҫ Яковлев ялне, Кана Кушкине. Паян лӑппа шӑп ҫав вӑтӑра Кана хушшинче, Яковлев палӑкӗнче митинг пулса иртсе кать. Мӑшпа вӑл питӗ палӑрмалли япала. Сире пурсӑра та хӑвӑр кайне манса каймасӑр, чашлӑхне юратса, ача-аннене хисеплесе, хамӑр республикӑна юратса пурма сӗнетӗп. Ӑнӑҫу пултӑр.
Эдепуҫ, Чӑваш наци конгресӗ пынӑрен эпӗ нумаях пулмасть телефонпа калаҫса илтӗм Николай Федорович Угасловпа. Чӑваш наци конгресӗн президенчӗпе вӑл командировкӑра Шупашкарта пулнӑ пулсан паллах кунта пулатчӗ вӑл. Питӗ маттур, пултаруллӑ чӑваш. сире пурсӑра та салам калама ыйтрӗ. Ну, Раиса Сарпи кунта чухне Раиса Сарписӗр мӗнле-ха? Мӗнле-ха Раиса Сарписӗр? Кӗтсе илер. Чӑваш Республикин культурӑн товарищественнӑй ӗҫченӗн ҫеҫ пӗлмӗше ячӗллӗ преми лауреачӗ тата ытти сумлӑ премисен лауреачӗ Раиса Сарпи.
Кашнийӗн хӑйӗн пурнӑҫ ҫулӗ. Вӑл питӗ кӑткӑс та ансат. Кӗҫман Христосӑн ҫулӗ пулӗ. Нумай юлман пурнам шанса. Илтетӗппе Христос каларӗ, пӑхса Голгофа тавралла. Сана никам та вӗт ыйтмарӗ, хӗрес хӑв йӑтрӑн хӑв алла. Ӑҫта пит вӑрттӑн, ӑҫта уҫҫӑн, Ыратӑп пурнӑҫ ҫаврипе, хӗрес ҫумне ҫапса хуруҫӑн е хамӑна эп йӑтнӑ пек. Пурнатӑп вӑхӑтра сикӳллӗн, чуппи пуриншӗн саламат. Эп вӑхӑта алпа тытатӑп, ӑнкараймастӑп пӗр самант. Йӑмьяшлӑ суткӑн хӑнӑхланчӗ эп ывӑтасшӑн хӗресе. Улшӑнӑва чун хавасланчӗ, чӗре кӗтет вӗр вӗрессе. Ман чун е ҫирӗп, ятӑларнӑ ӗҫпе сӑмах юххисенче Парнас тен, чӑн та, пулса ларнӑ нумай пӗчик Голговсенчен. Кузова ҫыраканӗ Вадим Рахманов, вырӑс поэчӗ, вӑл Мускавра пурӑнать. Паян ҫак сӑвва эп вуларӑм та, ман вӑл чӑвашла тӳрех куҫарӑнчӗ. Паян ҫак сӑвва сире вуласа парас терӗм. Мӗншӗн тесен Иван Яковлевич Яковлев вӑл Христос пек хӑйӗн хӗресне йӑтнӑ, чӑтӑмлӑн йӑтнӑ. Вӑл ҫан пек чӑтӑмлӑ пулман пулсан, ҫирӗп пулман пулсан, эпир пан чӑвашла ҫакӑнта сӑвӑ вуласа тӑрас та ҫук. Ҫавӑн пекех унӑн вӗренекенӗсем те, вӗсем Христоссем пек хӑйсен йывӑр шӑпине, хӑйсен хӗресне йӑтса сӑвӑсем, поэмӑсем ҫырнӑ, чӑваш литературине аталантарнӑ. Ҫавӑн пекех эпӗр те, Туркай та, Раиса Сарпи те, Светлана Азамат та, ыттисем те, эпӗр те Христос пек хамӑр хӗресе йӑтатпӑр. Голгофа ҫинче эпӗр пуҫа усса тӑмӑпӑр. Ҫӗнтерӳ ҫулӗпе, Иван Яковлевич ячӗпе чӑваш чӗлхишӗн мӗн виличченех юлашки сывлӑм тухиччен кӗрешӗпӗр. Сывӑ пултӑр чӑваш чӗлхи! Сывӑ пултӑр чӑваш халӑхӗ, сывӑ пулӑр пурте, ҫакӑнта сивӗре килме ӳркенмен маттурсем.
Сывӑ пултӑр, Раиса Сарби! Хытӑ алӑ ҫупатӑр, Тавтапуҫ, Раиса Васильевна. Эп халь тепӗр тӗлӗнмелле чӑваша сӑмах парасшӑн. Вӑл, Николай Григорьевич Григорьев. Вун пилӗк ҫул вӑл пирӗн сывлӑха сыхлас ӗҫ министрӗ пулса ӗҫленӗ. Вӑл медицина наукисен докторӗ, профессор. Нумай-нумай ҫынна вӑл вилӗмрен ҫӑлнӑ. Вӑл халь писатель те пулса тӑчӗ. Нумай-нумай кӗнеке кӑларчӗ ҫав шутра Андриян Григорьевич Николаев пирки те, ытти паллӑ ҫынсем пирки те. Кӗтсе илер, Раҫҫей Писательсен союзӗн членӗ, Бичурин ячӗллӗ патшалӑх премийӗн лауреачӗ, тухтӑр тата ҫыравҫӑ Николай Григорьевич Григорьев. Ӳсӗрнатен ҫамрӑксем пӗрремӗш хут куратӑр пулмалла. Хыттӑн алӑ ҫупӑр вӑл питӗ лайӑх ҫын вӑл. Тархасшӑн, Николай Григорьевич.
Здравствуйте. Рейде салам. Ты, конечно, Иван Шольчика курман, но питӗ нумай ун ҫинчен вуланӑ. Ман шутпа Иван Яковлевич пулман пулсан чӑваш халӑхӗ может быть ҫакӑн пек ӑсланса ҫитеймеҫҫӗ те пулӗ. Мӗншӗн тесен Пирӗн кунта нумай тухнӑ писательсем, врачсем, учительсем, друзьясем пурте Иван Яковлевич панчи вӗреннӗ. Вӑл эп хам кӗнекене нумай вуланӑ, но манпа пӗрле аслӑ хирург пулса ӗҫлетчӗ малтан Кузнецов Игнат Максимович. Вӑл ун панчи вӗреннӗ. Вӑл мана каласа паратчӗ, мӗнле ӑна чӑваш ачисем юратнине, мӗнле Иондяков чӑваш ачисене хӑй юратнине. Вара чӑваш ачисене вӑл питӗ вӗрентнӗ, вӑйлӑ. Вырӑсла пӗлменнисене вырӑсла вӗрентнӗ. Урӑх чӗлхепе вӗрентнӗ. Тата, значит, мастерскойсем пулнӑ. Арҫын ачасене Московскосенче ӗҫлеме вӗрентнӗ. Хӗр ачасене тӗрлеме вӗрентнӗ. И кашни эрнере пӗр хут чиркӗве кайса юрлаттаратчӗҫ тет. То есть апат ҫимӗҫ унта ҫитӗннӗ шкул ячӗпе. Вара ҫавна каласа паратчӗ. Кам та пулсассӑн ачасем патне ашшӗшсем, амӑшсем килсессен или чирлес мӗн пулсассӑн вара Иван Яковлевич вӗсене хӑй патӗнче, врачсем патӗнче укҫасӑр мӗнсӗр эмеллесе тӳрлетсе яратчӗ тет. Тата тепри вара ачасем чӑваш ачисем пынисене, ҫемӗсне ҫӗр каҫма хӑйпанчӑх хушатчӗ, хӑваратчӗ тет. Вӗсене вара лайӑх вырӑнсенче комтсем парса ҫӗр каҫма хӑваратчӗ тет, апатсем ҫитеретчӗҫ тет. Вот вӑл, курать вӑл пин чӑваш ачисемшӗн Вӑл чӑн-чӑн ашшӗ пулса тӑнӑ. Кашниншен вӑл питӗ тӑрӑшнӑ. Пурне те ӑс парса, аталантарса малалла вӗренсе чӑваш халӑхне малалла аталанччӑр тесе вӑл Иван Яковлевич питӗ тӑрӑшнӑ. Ҫавӑнпа та вӑт эп ун умӗнче просто пуҫа таясшӑн. Спасибо.
Ӑна пуҫ чӗререн каланӑ сӑмахсемшӗн чӑнах та ҫулсем иртеҫҫӗ, вунӑҫуллӑхсем иртеҫҫӗ. Яковлев, Яковлев тетпӗр, тӗлӗнме пӑрахаймастпӑр. Темиҫе ҫул каялла писательсен пӗрлӗхне ертсе пынӑ чухне Тутарстан делегацине чӗнсе илтӗмӗр Чӑваш Ене. Вара, паллах, университета илсе кайрӑмӑр. Эпир вӗсене студентсемпе тӗл пулма малтан Илья Николаевич Ульяновпа Иван Яковлевич Яковлевӑн музейӗпе паллаштартӑмӑр. Унта ҫырса хунӑ Яковлевӑн халалне чӑвашла тата вырӑсла Халь те куҫ умӗнче тутар ҫыравҫисем, питӗ паллӑ ҫыравҫӑсем вуларӗҫ, вуларӗҫ, Яковлевӑн халалне вырӑсла вуларӗҫ. Вӗсенчен тахӑшӗ юлашкинчен ҫапла каласа хучӗ: «Пирӗн, тутарсен, кун пек ҫын ҫуккӑ», терӗ. Тутар халӑхӗ питӗ пуян, такам та пур, Муса Джалиль те пур, тутарсен Габдулла Тукай та пур, ыттисем те пур. Анчах та Яковлев шайӗнче ҫутта кӑларакан ҫыравҫӑ вӗсен ҫук. Хӑйсем хӑйсем чӗлхипе каларӗҫ. Халӗ эп сӑмах парасшӑн Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ҫӗнни Анатолий Ильич Кипече. Анатолий Ильич, Анатолий Ильич пирӗн литературӑн ҫамрӑк ветеранӗ. Вӑл нумай япала ҫине кипечле пӑхать, тепӗр чухне унпа килӗшме пулать, тепӗр чухне килӗшме те чухӑнпа кӗтсе илер. Анатолий Кибеч. Ҫулӗ пӗрех пӗр пек пурин те. Мӗнле пулсассӑн та пӗр еннелле утатпӑр. Вот калӑпӑр, эп халь калама пултаратӑп, халь питӗ Христоса идеализировать турӗҫ, а маншӑн вӑл вилӗм патне туртнӑ сӑнар кӑна. Ун пек ҫамрӑкла вилес килмест прийте, пурнас килет, ҫитмеле ҫитес килет, сакӑрвунна ҫитес килет, Яковлев ҫулне ҫитес килет, сакӑрвунникӗ ҫула ҫитиччен пурӑннӑ Яковлев. Лев Толстойпала пӗр пек пурӑннӑ. Лев Толстой сакроникере уйрӑлнӑ, вӑл та сакроникере. Эп нумай каласа тӑмастӑп. Вот эп шутлатӑп тепӗр чухне чӑваш маршӑн эп кам-ши тесе шутлатӑп. Ытти ҫынсем хушшинче тен Мана та курнӑ пуль. Ятӑма та илтнӗ пуль. Илтнӗ пуль те, маннӑ пуль. Матисессӗнехӗсемшӗн нимле пысӑк пуҫлӑх мар. Укҫа тӳлекен те мар, хваттер паракан та мар. Матисессӗн ыттисем унтан-кунтан килнисем. Эп ҫырнине вулайман, ман юррӑма юрлайман. Ӑҫтан пӗл череп камне мӗнлерех ҫын пулнине, ӗмӗр сакки мӗнлине, пурнӑҫ тути-масине мӗнле пурӑнмаллине чухлаймаҫҫӗ чӑваш пек. Тин ҫавӑнпах ют ҫит пек халь ҫӳреҫҫӗ чӑвашра, сӑмсисене каҫартса, хӑйсене мӑнна хурса Чиркекенсем ҫӳреччӗр, тиркекенсем тиркеччӗр, пирӗн хамӑр пурнӑҫ пур, пирӗн хамӑр Туррӑм пур. Юттисемшӗн эп ҫукки маншӑн ниме те тӑмасть, чӗрем пӗрте ыратмасть. Пӗрле тӑрса юрлама манӑн тӑван халӑх пур. Чӗрем туллин мӑнаҫланма маншӑн чӑваш Тӗнчи пур. Путин.
Когда пусть. Давай. Когда Иван Яковлевич Яковлев пире Россие юратма хушса кӑларнӑ чӑвашсене. Кӑвӑл питӗ тӗрӗс. Эпир самавалданпа Раҫҫейре пурӑнатпӑр. Эпир вырӑссемпе туслӑ пурӑнатпӑр, тутарсемпе туслӑ пурӑнатпӑр, ҫармӑспа, пур халӑхпа та туслӑ пурӑнатпӑр. Ҫавӑнпа та ҫамрӑксем эп сире чӗнсе калатӑп. Юратӑр Раҫҫее, Раҫҫейсӗр эпир пурӑнаймастпӑр. Пӗрре те ҫӑмӑл мар пирӗн ҫӗршыва халь. Куратӑр ведь, санкцисем тата ыттисем темӗскер те тӑваҫҫӗ. Анчах та тав Турра ҫӗршыва ертсе пырать пирӗн Владимир Путин. Пӗлсе ертсе пырать, халӑха юратса, ҫӗршыва юратса ертсе пырать. А, тӗнче тӗнчере вӑйлине кӑна хисеплеҫҫӗ. Раҫҫей вӑйланчӗ те, Раҫҫей э, тӑшманӗсем Выҫкашкӑр пек улама пуҫлаччӑр. Улаччӑр вӗсем, улаччӑр. Пирӗн юратнӑ Раҫҫей малаллах каять. Мӗншӗн тесессӗн вӑл пуян. Вӑл чи малтан халӑхсен туслӑхӗпе пуян. Халӗ эп паллах сӑмах паратӑп Светлана Асамата. Тархасшӑн, Светлана Васильевна. Мӗн чухлӗ эпир э, пуҫтарӑнатпӑр ҫулсерен Иванов палӑкӗ патӗнче, Ҫеҫпӗл палӑкӗ патӗнче, Яковлев патӗнче Тепӗр чухне чун ыратать, ялан тенӗ пек пӗрисемех пуҫтарӑнатпӑр. Ӑҫта пирӗн инженерсем, ӑҫта пирӗн тухтӑрсем, ыттисем, ҫапах та, ҫапах та, ҫапах та яланах эпир хамӑрӑн аслӑ чӑвашсем патне чун хушнипе килетпӗр. Паллах, Асаматпа Сарпи нихҫан та сиктермеҫҫӗ. Шӑлӗ ыратать-и вӗсен унта, сунас-и вӗсен, вӗсем яланах пуҫтайма килеҫҫӗ. Мӗншӗн тесен вӗсем чӑн-чӑн халӑх поэчӗсем.
Червинда Валерий Дургай. Клип кӑна мар ӗнтӗ, Раиса Сарве кӑна мар ӗнтӗ. Кунта пирне урля кредит сарине те тӑрать, Нина Пырчкан та тӑрать, Альбина Юрату та тӑрать, Антонина Андреева та тӑрать пирӗн Ҫеҫпӗл музейӗн ертӳҫи. Кунта татах та пӗр пирӗн пултаруллӑ ҫынсем. Ӗнтӗ Арсен Тарасов та кунта тӑрать. Эпир пӗр-пӗрне ҫав тери юрататпӑр, пӗр-пӗрне ҫав тери хисеплетпӗр. Вот эп пӗринчен ҫынна манса каймастӑп. Ман пата Олег Сопленков шӑнкӑравлать. Светлана тет, мӗнле япала пулса тухать ҫакун пек тет. Манпан питӗ чун ыратать тет. Эп как мӗн пулнӑ-ха тет. Вот тет, района кайрӑн та тет, чана ачасем вылеза ҫӳреҫҫӗ тет, пырса калаҫаҫҫӗ тет, эп чӑвашла калап тет, эс кам ачи тесе ыйтап тет. А вӗсем мана теп манпа калаҫмарӗччӗ тет. Вара вӑл питӗ хурланса килнӗнен те мана ҫам пек каласа кӑтартрӗ. Вара эпӗ тытрӑм та, ман ҫам пек пӗр кӗске кӑна сӑвӑ ҫырса хутӑм. Патир тархашшӑн пулӑшма тытса тӑрӑп.
Асамата ан пулӑш-ха. Таран кӑтартать вӑл. Ага, питӗ хитрек пулса кӑтартать. Тӗсӗ.
Артистка вилт.
Тӑвансем, акши Сави Акшемек ятлӑ, Ескалмачи ятлӑ, Ылтӑн ятлӑ шӑпӑрлансем, Кӗмӗл ятлӑ хӗр пӗрчисем, вӗсем пирӗн ачасем, чӑвашла вулакансем, Чӑвашла ҫыракансем, чӑвашла юрлакансем, чӑвашла ташлакансем, ашшӗ-амӑш чӗлхипеле калаҫса ӳсекенсем. Паян вӗсем чӑвашсем, тӑвансем хурӑнташсем. Кӗҫех ыран ҫитсе турсан, эс кам ачи тесе ыйтсан, эпӗ чӑваш ачи тесе хуравлайӑш-ши вӗсем? Мӗнле ятпа чупса ҫӳрӗҫ чӑваш халӑх чӗпписем? Чӑваш пӗтсен тӗнче пӗтет, теме хӑйнӑ чӑвашсем. Ҫав сӑмахра мӗскер ҫинчен Тӗшмӗртнӗ-ши ватӑсем? Шухӑшламалли пур-ҫке ҫакӑн тавралла. Ахать-ха. Вот. Ӗнтӗ чӗлхе ятлӑ сӑвӑ та пур, ман ҫак сӑвӑ та вуласкер сирнӑмӑрта. Ӳнерленӗ этеме турӑ чун та, ят та панӑ. Пуплеме, пекӗлтетме этеме сӑмах та панӑ. Ҫын ӗрченӗ, аталаннӑ, ратсене пайланнӑ, сапаланнӑ май чӗлхе те улшӑнма тапраннӑ. Ҫивӗчленнӗ, ҫӑраланнӑ, йӑл илме пуҫланӑ. Тӗрлӗ халӑх тӗрлӗ саслӑ калаҫу пуҫарнӑ. Йышлӑ сӑмахсен йӑхрачӗ пӗр килте ҫуралнӑ, ҫитӗннӗ ача-пӑча пек ҫич ҫӗре ӑсаннӑ. Тӑван йӑмӑкӗпе шӑллӗ, пиччӗшӗпе аппӑшӗ, ашшӗ-амӑш, ваттисем рат чӗлхин састашлӑхӗ, тӗп чӗлхе тымарӗнчи тӗп сӑмах пӗлтерӗшӗ, тӗнчери мӗн пур чӗлхен Хурӑнташӗ, пӗлӗшӗ. Света нимӗн те ӑнланмарӑм.
Веҫех ӑнланатӑн пӗртик пӗртик пӗртик вӑхӑт иртсе. Ҫитетӗпе палла.
Ҫитет Света, шанатпӑр сире. Тәркӗ. Чукӑнья. Аса кайрӗ пулмалла.
Аса кайни мар, ман ҫак сӑвва вулӑмаллах, мӗншӗнсен эпир э, тӑван халӑх ячӗпе пуҫтарнӑ ҫакӑнта. Ҫавӑнпа та Иван Яковлевичпе пуҫтарнӑ. Иван Яковлевич пӗтӗм вӑйне панӑ чӑваш халӑхшӑн. Эпир те пӗтӗм вӑя паратпӑр чӑваш халӑхшӑн. ҫавӑнпа та ӗмӗт сывӑ янрӑтех. Тӑван халӑхӑм калать хӑй сӑмахне. Мӗн ӗмӗртен ҫырать хӑй юмахне. Тӑван халӑхӑм юрлать хӑй юррине. Мӗн ӗмӗртен тӗрлет хӑй кӗввине. Тӑван халӑхӑм тӑсать хӑй ӗмӗрне. Мӗн ӗмӗртен пухать ун техӗмне. Тӑван халӑхӑм хаклать ӗҫне-хӗлне. Мӗн ӗмӗртен чыслать кунне-ҫулне. Ялӑн ҫапла пулнӑ, ялан ҫапла пултӑр тавахсӗрех.
Светлана Асамат, Чӑваш Республикин дискуссисен тава тивӗҫлӗ деятелӗ, честь пӗлмӗше ячӗллӗ преми лауреачӗ. Камӑн питӗ сӑмах калас килет, тархасшӑн микрофон патне, мӗншӗн тесессӗн пӗрре те ӑшӑ мар кунта. Кайран енчен те эсир ҫамрӑксем чирлесе ӳксессӗн Эпӗ айӑплӑ пулать, Туркай тӑсса ячӗ асӑну митингне, тесе эсир мана ятлатӑр. Тархасшӑн, кам тухас килет микрофон патне? Эпӗ сӗнтӗм апла пулсассӑн эпӗ тав тӑвасшӑн паянхи митинга йӗркелекенсене, чи малтанах культура министерствине. Пирӗн ҫӗнӗ министр халь Тутарстан чӑвашӗ Константин Геннадьевич Яковлев. Паллах, вӑл Шупашкарта пулнӑ пулсан килетчӗ кунта. Вӑл пӗр эрне ытларах кӑна ӗҫлет-ха. Питӗ маттур, питӗ пултаруллӑ ҫын. Вӑл Тутарстан чӑвашӗсене пӗр ҫемьене пухрӗ. Халь унта пурнӑҫ вӗресе тӑрать. Ҫав шутра Константин Геннадьевич Яковлевӑн ялӗнче Иван Яковлевич Яковлев ялӗнче ҫулла чӑваш ачисен лагерьне ирттерет. Эп унта пулса куртӑм. Тӗлӗнмелле маттур ачасем пуҫтарӑнаҫҫӗ пӗтӗм Тутарстанран. Вӗсем сӑвӑсем калаҫҫӗ, юрлаҫҫӗ, вӗсене экскурсисене илсе каяҫҫӗ Хусана та Чӗмпӗре те. Урӑхла каласассӑн пирӗн культура министерствине халь ертсе пыма, ертсе пыма пуҫларӗ ҫӗнӗ ҫын, пултаруллӑ ҫын, хастар чӑваш. Айтӑр халь тӑванӑмсем пурсӑмӑр та чечексем хурар Яковлевӑн